Kan hriat theuh angin khawvela ram ropui ber usa president nih hi mi tu pawhin an chak in nih theih an duh luat ah thil mawi leh mawi lo pawh pawisa lovin chan an la nasa thei hle a ni. Tuna US President nihna chelh mek tu Donald Trump hi chu tawngkam politician lo tak ni mah se, Kristian tha tak niin US President awm tawh zinga Kristiante thlavang hauh ngamtu ber leh Kristiante tana President tha ber a ni. Trump hmasa a US President nihna lo chelhtu Barack Obama kha chuan Bible kalh in neih in ang inkawp te leh mawng cohur te tan ham thatna a siam nasa em em a, inneih te phalsak in an tan bik Affordable Care Act te a siam bawk a ni. Hei vang hian khawthlang rama milar celebrities tam tak te chuan an ngaisang in theihtawp in Obama tan hian an bei a ni. Mahse, Pathianin tawk tawh a ti ni ngei tur a ni. Kum sang hnih sawm pasarih, January ni sawmhnih ah khan rin loh takin Bible hmachhuahna Lal Isua ring tlattu Republican Party Donald Trump chuan President hna a chelh ta a nih kha. Politician tam tak tih ang lo takin ani hi chu a tawngchhuah tawh chu tih hlawhtlin zel tum mi niin a ti ngei bawk thin a ni. Obama policy hman tangkai tak mai, neih in ang inkawp leh in neih phalna dan te, mawng cohur te, transgender, mipa hmeichhia in leh leh hmeichhia mipa in leh phalna dan te chu a thiat rap rap mai a. Hetiang mi dukdak lo ho te chu ni thum kal ta mai ni sawm pahnih Friday khan Affordable Care Act, pawh a tih chawpsak leh hmiah mai bawk a ni. Chuvang chuan celebrities tam tak a bikin gay, lesbian, bi, sexual leh transgender hote chuan Donald Trump hi an haw em em a ni. Milar thenkhat Donald Trump an huat thu leh an duh lo thu sawitute leh an thusawi thenkhat lo tarlang ila. Eminem, ruihhlo leh sex ngaisang ve thei tak hian a album hi hnung ber. Kamikaze ah khan Donald Trump a duh lohna a au chhuah pui a, chi inthliarna tipun luntu leh tharum thawhna lam duhtu angin a sawi a ni. Madonna, mahni hmeichhia pui kawp thin leh Sex lam uar tak zai thiam chuai thei lo hian Donald Trump President a nih hi chu mangchhe rap thlak tak ang mai a ni a ti a ni. Lady Gaga zai thiam lar tak mai chuan Donald Trump a President a nih hi a tuar hle a, Transgender ho tan a tuarpui a ni. Chelsea Handler, American comedian leh lehkhabu ziaktu lar tak chuan Donald Trump chu hepa hian hlutna engmah a nei lo. He pa hi midang te vau hmang leh American mipui te tan hlawkna awm lo a ni a ti. Dawt sawi hmang danglam thei lo a ni tiin a sawi. Alec Baldwin, actor, writer, producer, comedian leh politics lama inhmang ve tak hian Donald Trump-a chu a kalna apiangah amah aia thil ti thei lote hnena a thuneihna chi lek thinah a puh a ni. John Legend. Singer, songwriter leh actor hian Trump a chu chi inthliarna lalpa tiin nasa takin a aupui a, He mangchhia atang hian min kai tho teh u, a ti a ni. Miley Cyrus, zaithiam leh songwriter lar tak hian Trump a hian min dang thei lo vang. Zahmawh sawi leh herh taka nun hi kan sim dawn chuang lo, a ti a ni. A ni hi sex lamah leh neih in ang kawpah hian a duh thawh thei hle bawk a ni. Jennifer Lawrence, actress lar tak The Hunger Game film changtunu hian Donald Trump a duh lo hle a ni ang. Hei Trump a ti tawp mai. JK Rowling, Harry Potter ziaktu chuan Donald Trump chu mirap thlak hei aia sualna nei lo hi sualna neitu hi an awm an awm ka ring lo a ti hial mai. Min chi mah se kan za maw. JK Rowling, Harry Potter ziaktu chuan Donald Trump chu mirap thlak hei aia sualna neitu hi an awm ka ring lo a ti hial mai. Chair, Aw danglam tak mai neitu, zaithiam lar tak. mai chuan Donald Trump chu dawt sawi hmang tawp khawp tiin a sawi a ni. Heng bakah hian mi lar tam tak Emma Watson, Taylor Swift, Will Smith leh a dangte chuan an sawisil nasa hle a, mahse anih hi chu khawvel mi lar leh thiltithei te lakah a innghat ngai lova, Pathiana a rinna a nghat tawp mai a ni. Kristiante tana mi tha Chu Pathianin a kaihruai zel zawk a ni. President hnui Obama-a'n White House atanga a paih chhuah tir Isua Kraws-a an khen beh lai chu a la lut leh ngat a, tha takin a tar tha leh ngat a ni. Remchang dangah kan lo la ti chhuak leh zel dawn nia, Kristiante tana mi tha leh Kristiante thla vang hauh tlat tu Donald Trump atan hian i lo tawngtai ve thin dawn nia.